A ke itamiše ke dumediše batho ka moka, e bile ke re ka ge ba e re magana go botšwa ke magana go tseba. Aa nna ke re lekgono kgopela go no le botša fela ka movie plot go ra gore ke ge re bolela ka movie plot re bolela ka ke thulaganyo. E re Re be mo go, go slide sa number two. O ka lebelela še fa ke itšweleditše gabotse ka, ka magato a gona. Ka Sepedi ke, re re ke thulaganyo. Re e ra go reng? Mo gare ga yona go na le dithulano. Legato la mathomo še le o ka lebelela ke e file ka re mathomo a bothata. Legato la bobedi, bothata bo golela godimo le go feta. Kore bothata bo re bo re tsebilego ka bona jwalo mo legato la bobedi bo a gola bo a keka jwalo bothata bola. Ra tla ra ba le eng? Ra ba le sehloa, sehloa ke goreng? mo bane gwa ba bjalo gona ba tsene kore ba tsene felo fa e le gore ba ka sa kgona gore ba tšwe gwa bonolo, le wena o lebeletše wa ke ipotšiša ka mo ntle o lebeletše gore a e ka ba motho o tlo kgona jwang go tšwa mola. Re a boa bjale re tlo ba le tharollo ya bothata ke ge bothata bo eya fase, ke ge jwale go thoma go ba le lesedinyana go bothata bjola, ke gore baanegwa ba jwalo, baanega ba le jwalo ba bona lesedi. A ke a re ye mo go slide sa bo, sa, sa boraro. Ke tlo leka gore ke, ke go fe kanegelo, kanegelo ye. Wena ke moka o tle, o tle o lebelele magato a re bolelago ka ona mo a, a mathomo a bothata, bothata bo a gola, sehloa le tharollo ya bothata. La ya mafelelo mo ke resolution ke ke ke mafetšo. Ke tlo go fa kanegetlo wena o boe o lebelele magato a khe ke moka o e tlhophe gabotse. A re ya go slide sa number three. A re bone bjalo, kanegelo e thoma fa. Go thwe kgalekgale mmutla, mmutla e be e le phoofolo ya maseme ke gore ya bohlale le lebelo. Mmutla o be o rata go šomiša bohlale bjo bja gagwe bo le maseme a go diphoofolo tše dingwe. Kudukudu e be a rata go di kwera. Mmutlebe a re ga a bona Tlou, a re go Tlou, a re Tlou wena o ne dimpa tše dikoto, o ne maoto a makoto, o na le ditsebe tša go repha, o na le nko e telele ebile e rephile. Hai, Mmutle a re gape a bona Thutla, a re Thutla wena o ne maoto a matelele, le molala o motelele wa go taramolloga ka dimpa tše dinnyane, go kitima gona o a šitšwa. Mmutle a re go bona Khudu a re, Khudu, wena a o na le lebelo ka mehla le ka mehla mo o sepelago, o sepela o rwele motse wa gago. Hai, ke moka se sa dira gore diphoofolo di phele di kwatile di sa nyake mmutla. ke moka diphoofolo di tlela mmutla le leano wa kwa bothata bothata ba mmutla jwalo ke moka diphoofolo di tlela mmutla le leano di re a re ke re šiyeng re ntšheng go šiana re tle re reng go be le phoofolo mo gare ga rena yeo e ka tla ya šiana le mmutla hei diphoofolo se tsile di a lebelelana gore di ka hlopha efe le gore ka pela pela e ka tla ya šia mmutla le tšona di tle di be gabotse di tle di kgone go hwetša khutšo di sega mmutla di kgone go kwera mmutla a ah, khudu ile ya emiša letsogo khudu ya re nna ke tla šiana le mmutla Ka go makala diphoofolo di ile tša makala ka nnete gore Khudu o šiana jwang le mmutla mola Khudu le lebelo a se na le lona. Awa seo se ile sa se tshwenye Khudu le diphoofolo di ile tša se tshwenyege. Tša kwana gore re tla hlopha Khudu. Tšatši la go šiana la fihla. Diphoofolo di ile tša kwana tša thala mothaladi mo di tlo thomago gona khudu le mmutla le mo di tlilego go fetša gona. Tlou e ile ya letša, ya letša phala ya yona ya re, Tswiriri, tswiriri! A ke moka mmutla wa thoma. Mmutla šilo wa kitima.

bothata bo dieng bothata bo ya theoga bothata bo ya theoga jwale pula e khutše pula e khutše ka mokgola mmutla o a lebelela gore na khudu e kae ka gore shefa ke šiana le khudu ene be ke ile ke tsene ka mo khudu e kae ge mmutla o lebelela khudu šile e tla gole kua ebile khudu e be ba tametše go tshela mothaladi motlaile o kitima o kitima o kitima o kitima o kitima o kitima wa ba wa se tshware khudu ke moka khudu a thopa sefoka šefaowe diphoofolo tšela šitšile di lebeletše mmutla ka matlho a go thagala jalo šitšile di a mosega mmutla šulo o retetše matlho mola mmutla o nyaka go lla wa goelela yo ke tlhotše ke khudu yo ke tlhotše ke khudu ke moka šefaowe se sewe sa motshela seripa ke nyaka gore go tloga mo o boele ka go slide sela sa sa bobedi ke moka o lebelela magato a re boletšego ka ona o boe gape o theeletše kanegelo yeke ke a go leboga